Propjament ġaħan, min kien? Ġaħan tista' tgħid li kien wieħed mill-iktar karattri ħelwin u popolari li qattexu fin-narrattiva Maltija. Mad-daqqa tajn tajdlu baħnan jew ċuċ. Imma fl-istess ħin b'xi mod iġiba żewġ għax kien makakk ukoll u xi kultant anka tikkaref. Bħal kull persuna, ġaħan għandu identità komplessa. Daqqa jitħaq bin-nies u daqqa jdaħħaq in-nies bih. Daqqa jaqla l-inkwiet u daqqa jaqlaħħa fuq rasu, dejjem jara kif se jivvinta xi praspura. X'kienet propja l-istorja tal-bib? Forsi l-iktar waħda li tibqa' tissemma Meta qalulu biex jiġbed il-bieb warajh, litteralment ġibdu warajh. Imma bejnietna, mhix l-aqwa waħda ta' Ġaħan? Waħda mill-iktar ħelwin kienet din. Mela darba, Ġaħan mar jissellef lembija bħal skutella kbira tal-fuħħar mingħand il-ġara. Meta talbitilu lura, Ġaħan tajila b'waħda żgħira ġo fiha. Qaltlu di minn fejn ġiet. Alla għax kellha tarbija u l-ġara ħadithom it-tnejn. Darb'oħra, Ġaħan reġa' ssellifha. U did-darba, meta l-ġara talbitilu lura, ma tailix. Alla, għax kien se jkollha tarbija u mietu t-tnej. Tellatu l-qorti, imma l-imħallef qatagħha li ġela darba l-ġara aċċettat li l-iskutella seta' jkollha tarbija, issa kellha taċċetta wkoll li l-iskutella setgħet kellha tarbija u mietet waqt li twelled. Darb'oħra, L-edewwa ta' Ġaħan qabduh ġo xkora u qatawha li jitfawh fil-baħar fejn hu font. Waqt li kienu qed jieklu f'ħanut, Ġaħan jibda jgħajjat mill-bot. Jien marriċ niżżewwiġa l-prinċipessa, jien marriċ niżżewwiġa l-prinċipessa. Dak il-ħin kien għaddej rajf qajjar u malli semaw jajtek ħalla l-merħla u resaq lejn l-xkora. Imma jien irrid niżżewwiġa lill-prinċipessa, qal lil Ġaħan u dak kien pront qallu biex jidħol fl-ixkora minfloku. U vera daħlu fix-xkora għax ħadlu l-merħla u baqa' sejjer biha lejn id-dar waqt li r-ragħaj spiċċa f'qiegħ il-baħar. Min ivvintaħ da kollu? L-iktar kittieb assoċjat ma' Ġaħan huwa George Mifsud Kirkop, akkademiku, awtur, għallim l-università, awtur fuq il-kultura u l-folklor Malti u anka xandar magħruf għal programmi edukattivi fuq il-lingwa, il-litteratura, in-narrattiva u anka l-etnografija fuq is-snajja tradizzjonali Maltin u l-għana wkoll imma mhux mifsud Kirkop biss kien affaxxinat b'ġaħan. Fid-dram Il-ġaħan ta' Binġemma, b'direzzjoni ta' Mario Zappardi, Franz Zebejer, l-awtur, jippreżentah bħala żagħżugħ modern li jrid jagħraf x'inhi l-identità tiegħu bi ġlieda kontinwa miegħu innifsu. Bħal Ġaħan hawn oħrajn? Mela m'hawnx! Għal Malta, Ġaħan huwa personaġġ importanti għax jorbotna mal-istorja tagħna L-użu tal-lingwa u t-teatralità jagħmluh suċċess hawn Malta. Imma ġufà ta' Sqallija, ġuħà tad-dinja Għarbija, Nasradin tat-Turkija u personaġġi oħrajn kollha huma verżjonijiet lokali tal-istess personaġġ. Tikka baħnan imma fl-istess ħin kultant jirbaħ bil-makakkerija u bil-ħeffa tal-ħsieb.